ویلکم ٹو بیک ویور السلام علیکم آج دا ماشاءاللہ پیارا اور خوبصورت جا نیو ویلاگ تے اور ماشاءاللہ تا کو پیارا جا ماحول لگ سی آج دا بڑا پیارا میں دا کہ ویور آج خوشی دی انتہا نہیں بارش آن دی پئی ہے تے میں دا ویور بڑا پیارا خوبصورت جا ماحول بنا کھڑے برات والا ڈیکھ گھنو بارش سینہ تھیندہ کھڑے رحمت اللہ پاک دے آندی پہ خوبصورت جا ماحول تھیون والے تے مزید آج دے ولاگ کو دلچسپ بناون کیتے تساں ساڈے نال رہسو پیارا جا ولاگ کیتا اساں لیٹ سٹارٹ ہے کیونکہ ساکو بارش دی تانگ ہے تے ماشاءاللہ بارش آندی پئی ہے تساں ساڈے نال جڑے رہسو پیارا پیارا خوبصورت جا ولاگ تو سرائیکی کلچر دا دکھیسو کیونکہ بہاراں دیکھو اج بنیاں پئیاں میں آکھدا ویور کیا بات ہے۔

تے پروں ماشاءاللہ ڈیکھو فصلاں ڈیکھو کیویں ہریاں بھریاں تھی گیاں رنگ پرنگے ماحول تھیں تے بدل چھائے ہوئے فل خوبصورت ویدر بنا کھڑے پیارا جیاں ہر سائڈ دو ویدر پیارا جیاں بنا کھڑے تے میں نہ کیا بات ہے ویور بارش زوراں شوراں تے ہے تے مزید تساں ساڈے نال رہو تے تاکو انجوائے کرویں نہیں آج دا ویدر بڑا پیارا خوبصورت جے تساں دیکھتے پے سو میرے کپڑے دے چھٹے وغیرہ اے دیکھو سارے چھٹے چھٹے آئے پے ہیں

تے باقی تساں مزید ساڈے نال راہو تاکو اج دا پیارا جیہا ولاگ انجوائے کر وینے کوشش کریندے پئے سلون دے ونجنڑ دی سلون دے چلدے ذرا داڑھی شاڑھی وی آئی پی کر وینے لش پش شیونگ مشین پھر وینے تے کٹنگ شٹنگ کر وینے کٹنگ دو بعد چلدے ہیں ماحول تاکو ویکھینے پیارا جیہا تساں ساڈے نال راہو اور تاکو انشاءاللہ پیارا جیہا وزٹ کر ویسو اج ہاں لو ویور ماشاءاللہ اچائی دا نظارہ چیک کرو کتنا پیارا نظارہ ہے۔ اساں ماشاء اللہ سیلون تے پہنچ گئے ہیں پیارے جے سیلون تے تے لش پش کروینے کٹنگ شٹنگ کروینے ماحول دا کو لکھے نے وال وی آئی پی بن کے پپو ٹیٹ اتلے کو لیتے پہ میں مایوس تھیا کھڑے ہیں یہ سوچن پہ گیا سی کہ سلیم سبھی تے سارے کل کیویں پہنچے ہیں میں اس چنا گیا ویڈیو بن دی کمال تے وال ماشاء اللہ تو ملتے ہیں

اے وی وڈے تے پے وینا اے اچائی دی خوبصورتی ہے سامنے سبزہ سارا گرینری گرینری ہے وی آئی پی پیارا جہا ماحول ہے اے کیونکہ کافی دیر بہوں اچائی دا نظارہ ہے سامنے دیکھ سو نا او روڈ ہے او سامنے گڈی آندی پئی ہے اس جگہ دے کافا ہی کافی ہی اچا ماحول ہے اس سائڈ تو اس سائڈ تک کافی اچا ماحول ہے تے باقی تو کو امید کرے سوں اج دا ولاگ ساڈا پسند آسی۔ سرائیکی کلچر دا پاک ویلیج لائف دا بھیرا تنوں دوبارہ واپسی ہوں گیٹ اپ وچ آ گئے جیڑا سارا پہلے سردی دا ہوندے گیٹ اپ تے کمنٹ کر کے پیارا جے ڈسنے کیسا ماحول لگا ہے تاں کو اج دا خوبصورت جے اور پیارا جے نظارہ توں کیسا اج سلون دے چل کے کٹنگ شٹنگ کرائی ہے لش پش کیتی وی آئی پی سردی دے وچ کجھ وی نی کیتا گیا لیکن اج ماشاءاللہ کٹنگ وی تھی گئل پیاری جی شیپ وی تھی گئل شیپ تنی مشین پھر وینے ہونے ماحول بن گئے تے باقی تو انشاءاللہ نیکسٹ وی لاگے ملسو خوبصورت جے نال تے دوساں سبسکرائب کرنا بھولنا نہیں جتنے بھی دوست آپ آپ ساڑھا چینل تے نوے نوے ہیں محبتہ منڈے سن سبسکرائب کرے سن ویڈیو سکپ نہ کرے سن تے ساڑھے نال رہا سن محبتہ منڈے سن تے آج دے ہی خوشی نال پیارے جے وی لاگ نال ساکو دے سو اجازتاں اور اللہ حافظ